Assalamu aleykum hormatly watandaşlar. Şu günki temamyň şol e, Türkiýede bolup geçen, Siriýada bolup geçen betbagtçylyklara şu ýerde Jebir çeken adamlaň hawa maşgalasyna gynanç bildirýäs şu günki temamyzda. Şoň üçin Türkmen hereket assosiasiýa demokratiçeski Türkmen hereket diň bütin agzalarynyň adyndan Türkiýede we Siriýada şol betbagtçylykda ýogalan adamlaryň maşgalalaryna duýgudaşlyk bildirýäris biz. Hawa, biz şu ýerde türkmenleriň ýaşaýanyny bilýäris. Türkiýede, meselem diýeli, Gazantep, Iskenderun, hawa, we beýleki şäherleriň köpüsinde, Adyýaman, Mundan müň ýyllar, müň ýyl öňünçe gelip ýaşap oturan türkmenler bar şo taýda. Henizem çarwaçylyk edýärler. Hawa, işleýärler. Hawa, Türkiýede, Siriýada olaň öz ýurdy. Hersiniň adyny yzarlasaň, türkmeniň geçmişine, taryhyna urýar-da. Ýagny türkmenler şo ýerlerde gelip, hawa, ýurt tutup ýaşan-ha şu wagta çenli we indi şu gynançly ýer titremede, wagşy ýer titremede, hawa, köp adamlar, hawa, şo ýumrulan, Öýüň aşagynda galypdyr-da. Indi şu wagt şol halas etmek işleri dowam edýär. We şu gün görkezdi, men bärde Germaniýada görüp otyryn. Hawa, nemisleriň täzeliklerinde şo nemis gruppanyň neme edýän, spasat edýän adamlaryny nähili edip o taýda şol betonlary göterip emmi bilen kran bilen aýryp yşagyndan çykarýa adamlary şol zatlary görkezip durlar her gün indi şu gün gördüm düýn bir has bir gaty bir ýüregiňe täsir edýän aňyňa täsir edýän zat gördüm o da şol taýda şol aw iti goýberýärler aw it baryp şo taýlarynda iskap başlaýa Ä onda şatdan neme ys alýan bolmalyda it içjene görä ysam alýa sesem eşidýä dagy. Ä onda şo taýda şo it nemede aýagy bilen gazyp başlaýa şo taýny ot beton pilite onuň şony eýläk beýläk neme kran bilen aýryp iterip zat edip bir şuň aljak bir şel ýaly açýalar şo şele iki elini sokup şo taýdan bir aý bolaýsa bir iki ýaşdan geçen gyjagaz çykarýada çagajygy. Şo neme halas edýän nemesi gruppaň adamlary. Gyzjagazyň saçy durşuna gum, saçlygam bildirenok. Ýüzi durşuna gum. Şo gözjagazyny açyp şo şolara seredip şo aglajagynam bilenok, aglamajagynam bilenok. O şok sostoýaniýada da çaga. Hawa, ol üstüne şu ýanky ýumrulyp betonlar bolan şoň arasyndan şujagaz çagajygyň diri çykyşyny men örän haýran galdym. Neme, bu eger gorasa gorýa-da näme. Ä, beýleki bir ýerden şol çykaryp adamlary Neme şo pakede salyp gara gara paketlerde äkidip gidip otyrlar. A ony neme boýunça şo görkezýä a şo nemisleriň görkezýän statistikasy bilemok o şo türkiden alýandylar ýedi müň adam diýýäler. Ýöne o ýerde şo belgede on alty million adam ýaşaýa diýip men şony maglumat aldym. Göz öňüne getiriň ýaňky şo taýda bolup gaýtdym Iskenderunda. Hawa men indem bu türkiýäni gaty gowy bilýäda köp ýyllap ýaşadylar ýigrimi ýyllap bu taýda Kazantepe bilýäler ýaňky Adyýamanam bilýäler hemme türkiýäň bölgelerini bilýäler hawa köp tanşlary ba hawa gatnaşýadylar hawa habar alyp durlar hawa köp adamlar ýetipdir intäk şol nemeler açylyp, ýaňky betonlar aýrylyp yşagyndaky hemme iň soňky iň yşakdaky etaža çenli ony şony nemäni betonlary bir ýana aýyrmasaň bellisi ýok da näçe adam otaýda awo diri ýatyr näçe adam ýok bolan awo şo zatlar şo işler gidip dur meň pikirimçe muň näçe adamdygy ýene bir iki hepdeden belli bor. Hawa, örän wagşy ýer titreme. Şu taýda şol Iskenderowyň golaýynda şol ýoly ýaryp, soň daga direp, dagam ýarylýar diýýärler. Hä, tebigat gaty bir uly güýç görkezende. Şoň üçin şu ýerde biwagt ýogalan adamlaryň maşgalasyna gynanç bildirýäs. Ýogalanyň Ýatan ýere ýat bolsun imany hemra bolsun. Awa türk doganymyza şu gynançly günlerde şolaň duýgusyna goşulýas. Türkmen hereket herekediň adyndan ýaňky aýtyşym ýaly hemme agzalarymyzyň adyndan awa ýene bir gezek duýgudaşlyk bildirýäs we sag aman diri galan adamlara Hawa, saglyk we mundan beýläk abadan ýaşaýşy arzuw edýäs. Indi şuny aýdasym geldi, adamlar hawa bu sähep näme diýende bir örän bir täsirli zat bolup geçdi-de bärde. Şu ýerleriň, ýurtlaryň hemmesi şol türkmeniň ýaşaýan ýeri-de. Indi türkmenem diýsek bolýa türkmen ýaşaýan ýeri. Biziň özümizem türke. Biz türki milletlerle hemmämiz türkmenler, türkler, azerbaýjanlar we beýlekiler, gazaklar, özbekler hemmämiz tatarlar hemmämiz türki millet biziň gelşimiz aňyrdan. Oşda-da bir zat aýdasym gelýär şol ýaňy ýakynda bir Men bir täsin habar eşitdim. Ony diňledim, hut özüm gulagym bilen diňläp, gözüm bilen gördüm. Bir ýaş neme professor, uçony şol gürrüň berýär. Şo maýaň ýaşan ýerlerinde öňki şo maý maýa diýýärdi wagty bu halklar ýaşan bir maýanyň epohy bolýarda şol. Olaryň şäherleri şu wagt şo Ineme ýumrulyp, okeanyň düýbünde-de Maýaň ýaşalan ýerleri bar. Suw alýar dagyny. Adamlar ýogalýar. Onuň ýaly şolaň nemesini, şo wagtky kulturasyny, şo wagtky şolaň gürlän dillerini öwrenseler, şolar türk diline öwrülýän ekeni. Hawa. Olaryň başlanma gürlän dili türk dili ekeni. Diýmek, biziň, olaram biziň bir doganymyz bolmaly-la aňyrdan gelýän. Hawa. Maýa. Hawa. Indi şu taýda aýdasym gelýär ýene-de şol dünýäň her bir ýerinde ýaşaýan. Türklere awa biwagt göçüp gidýärler şol uruş sebäpden diktatura sebäpden özümizem Aşgabatda Nabataýda ýer titräp jaýlar ýykylsa biziň öýümizi diktaturaň buldozeri gelip ýykdyda ine şular ýaly adamlar ot tebigat tebigat diýsek beýleki bir tarapdan Şular ýaly adamlaram türkmenleriň ömrüni ýykyp otyr, öýüni ýykyp otyr. Öýüni ýykdy, ömrüni ýykdy da näme. A onda şu şu zatlaryň hemmesi şu türkmen herekediň alyp barýan işi, syýasady bilen bagly. Biziň niýetimiz şol şol Türkmenistana azatlygy getirmek, demokratiýany getirmek we Türkmenistany Türkmen Halk Respublikasy diýip yglan etmek we şol Türkmen Halk Respublikasy sözüne şo statusa gabat gelýän şo taýdaky hemme sosial tarapdan, ekonomika tarapdan, harby gulluk tarapdan hemme şo taýdaky zatlary adam durmuşy bilen bagly we hökümet bilen Hökümet hökümedi hökümet edip görkezýän zat şo. Şoň eksport importy içindäki çykýan nemesi önümi hawa buň halka bolan peýdasy halkyň hawa iş ýagdaýy işsizlik bolmasyn hemme halk işli bolmaly gazançly bolmaly we şol Nemeden öz gazanjyndan neme bolmaly, zawisimi bolmaly şoň bilen. Bir adam işleýärmi şo işleýän, işläp bilýän adam şu taýdan hökman gazanmaly, almaly puluny. Ýer depdimi, bugdaý ekdimi, bugdaýyny ýygnadymy, bugdaýyny eltip tabşyryp berdimi, Pul Nally pagtasyny tabşyryp berdimi? Pul Nally we ýene şoňa meňzeş. Hawa, şu zatlaryň hemmesi Türkmen Halk Respublikasynyň statusyna gabat gelýär-dä. Hawa, ýerem ýurdum halkyňky bolmaly-da. Hawa, indi şoň üçin biz şu wagt iş alyp barýarys we şu alyp iş alyp barýan döwrümizde şular ýaly bir tragik tragik ýagdaý boldy Türkiýede. Biz ony oň gapdalyndan geçip bilmeris, biz oň biperwaý garamyzok. Bütin dünýä türkmenlerine duýgudaşlyk bildirýäs. Owganystandaky ýaşaýan doganlarymyza, Eýrandaky ýaşaýan türkmen doganlarymyza, Türkiýedäki ýaşaýan türkmen doganlarymyza, Amerikada, Ýewropada ýaşaýanlaryň hemmesine duýgudaşlyk bildirýäs, eger garyndaşlary Dogan-garyndaşlary şo ýerlerde heläk bolanyňyzda hemmesine duýgudaşlyk bildirýäs adamlar. Biz indi türkmenligimizi bilmeli, biz türkmenligimize buýsanmaly. Iki müň ikinji ýylyň mart aýynyň on altysy öýdýän, şu on altysymy ýa on sekizimi, ýok on ikisi nemeden Eýran granisasyndan çykyp neme girip otyr Türkmenistan granisasyna. Oglam aýtsam aýdanlaryn bir sany türkmen oglan gelip ýaşuly näme kömek etmelidi. Hut men öz gürleşim ýaly gürleýärdi. Men aýtdym, Siz nirden diýsem, Aşgabatdanmy diýsem, Ýok, biz şu ýerden diýdi. Gürgenden biz diýdi. Aa diýdim. Siz onda türkmen, Eýran türkmenleri diýsem, Hawa diýdi. Nähili ýagdaýyňyz diýsem, bir ýana çekilip, aňyrda Eýranlar golaýymyzda duransoň, şolar eşitmesin diýipdi. Bize diýdi, çagajyklaňda, doganlanda türkmen adynam goýduranoklar diýdi. Şular ýaly biziň ýagdaýymyz bar diýdi. Ha, onda türkmenler her hili kynçylyga sezewar bolan näçe ýyllaň içinde, ýüz ýyllaň içinde. Olam şol nämeden, şo bir samsyk Oň patyşamy özüne at dakyp ýa hanmy şol halky talanmagy. Hawa aňyrdan gelýän samsyklar şol halky talap hawa ýurduny goraman daşyndan gelip halky talap halky gula dibek edip şeýdip türkmenleri örän agyr ýagdaýda ýaşamana diýen mejbur edenler näçe ýyllaryň içinde. Şoň üçin hem göçbe-göç, göçlük bolan her ýerler göçüp gidilen ýaşalýar. Türklerni, türkmenler bütin dünýäde ýaşlaýar, türkler, hawa. Emma jemlesem türk, türkmen doganlarymyz hemmäňize mundan beýläk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, we bagt arzuw edýän. Hawa, belki, bular ýaly agyr ýagdaýlar, hadysalar, tebigy hadysalardan siziň başyňyz alda bolsun. Hawa, başyňyz dik bolsun, görjegiňiz gowy bolsun. Belki, köpüňize ýeter şuňaly türkmen hereket hereketiniň iş alyp barýany. umumy türkmenler barada arz edýändigini, dünýä türkmenleri barada, hawa biz her türkmeniň, türküň bir ýerde gynanç çekýän bolsa, bir ýerde jebir çekýän bolsa, şoňa duýgudaşlyk bildirmäne we elimizden ýetenden kömegini etmäne taýýarys şoňa. Hawa, köp sag boluň, görüşýänçäk.